Нинди планнар? Яңа елга кадәр нинди эшләр эшләргә планлаштырасың?
Интервью, интервью, интервью. Ләкин минем интервью ул җан таләбе. Мин авырып ятканда төшләремә гел интервью алуым керә. Имеш мин Венера Ганиева белән утырам интервью алып. Менә шуны төш керде миңа. Ә провокацион сораулар сиңа нәрсә бирә?
Мин башта ук ул сорауларны бирмим. Беләм бирмәгәнеңне. Ә син ул сораулар белән эшләргә бик яратканыңны да беләм. Алар сиңа нәрсә бирә?
Кешенең акылын беләсем килә. Менә күп күп кеше шуны аңламый. Журналистның Эше сорау бирү. Синең эшең җавап бирү. Сиңа нинди генә сорау бирсәләр дә син җавап бирергә тиеш. Шунда чагыла инде кешенең акылы. Ул аңа ничек җавап бирә? Шулай бит инде. Син шул сорау белән кешенең никадәр зиһенле һәм никадәр фикерле булганын ачыкламакчы буласың. Әйе, кешенең акылы, белеме шунда. Димәк, синеңчә, акыллы кеше нинди генә провокацион сорау бирсәң дә, ул сораудан җайлы һәм шома котыла алачак. Әйе.
Менә Әлмәт театрының популяр артисткасы Мәдинә килде бит инде. Мәдинәгә Сөембикә журналында әйткәннәр. Ул минем янына килде курайга. Кем янына барганыңны беләсеңме дигән. Ул әйткән, беләм, дигән. Мин хәзер соңгы вакытта шулай эшли башладым, килгән кешегә сорауларны бирәм. Менә шушындый, шушындый, шушындый сораулар була. Кайсысы сиңа ошамый, сызыба. Сыза да ата. Һәм хәзер мин менә ниндидер бер әсәрне укыйм икән, бер шагыйрьнең, мәсәлән, мин шундый әйбергә кереп киттем. Шагыйрьнең әсәрләрен укыйм икән, шигырьләрен, анда миңа менә моннан сораулар туып ята. Эченә кереп. Ә җырчыларның җырларын тыңлаганда?
Җырчыларның җырларын тыңлаганда да. Ә сиңа үпкәләгән, үпкәләп калган кешеләр күп? Бар.
Зөлфирә Зарипова. Камал театрының популяр артисткасы. Миңа килде, бөтен дөньясын сөйләде. Театр училищесында безне өйрәттеләр нинди точкаларга басырга. Мин аларны әйтмим хәзер, чөнки минем эшем ул. Шул точкаларга басасың, кеше ачыла. Эй, ачылып китте, китте, китте, китте, китте, китте, соңы шап ябылды, ләкин интервью беткән. Һәм миңа әйтте, бүтәмисегә килмим. Ә син язган насыл әңгәмәләрне әңгәмәдәшеңә күрсәтмисеңме?
Яртыны сызып атырга мушты. Ну, бәбит журналистика этикасын тәләбе.
Күрсәткәнем юк. Бу синең эш принцибың шундый. Һәм сиңа әңгәмәгә ризалашкан кеше белергә тиеш. Мин үземне теге зурга куеп утырмыйм. Мин бит хәзер әйтмим, мин Кеше килгәндә шуңа риза булып килергә. Кеше килгәндә белергә тиеш кем янына килүен. Әйе.

Һәм менә мин дә Нурулла хәзрәттән сорадым. Курай радиосы аша, мин эфир аша гафу үтенә аламмы? Мин бит инде анда ничә еллар эшлим. Кемнәрдер рәнҗеткәнмен икән? Мин бит адәм баласы. Фәрештә түгел. Гафу итегез дип, итә аласың диде. Шуңа күрә менә мин Инстаграм аша да сорыйм. Мин кемнедер рәнҗеткәнмен икән? Мин гафу үтенәм. Гафу итегез мине. Мин адәм баласы. Ә гафу үтенү синеңчә кимчелек түгелме? Менә кайсы бер кеше гафу үтенгән кешене түбәнсенгән дип уйлый. Ул бик тәкәббер кеше, мин тәкәббер түгел. Тәкәбберлек аркасында Газазил, элек өстә күктә иде Газазил, шәйтанга әверелде. Такташның шул турда шигыре бар, поэмасы. Шәйтанга әверелде. Тәкәбберлек аркасында Аллаһ Тәгалә әйтте, Әдәмгә сәҗдә кылыгыз. Әдәмгә сәҗдә кылу, Аллаһ Тәгаләгә сәҗдә кылу иде. Әдәм Кәгъбә кебек, менә без Кәгъбәгә карыйбыз, безне кыйблабызның менә монда бу якта. Менә кыйблага егылабыз, ә бит Аллаһ Тәгаләгә сәҗдә кылабыз. Сәҗдә кылыгыз диде, фәрештәләр җыгылды, ә Газазил егылмады. Ник син җыгылмыйсың? Мин аннан әйбәтрәк диде. Ни өчен? Чөнки ул балчыктан яратылган адәм, ә мин уттан. Һәм шуның аркасында Газазил иблискә әйләнде. Тәкәбберлек. Тәкәбберлек бик начар сыйфат. Мин аннан куркам. Аллаһ Тәгалә сакласын. Тагын нәрсәдән куркасың?
Үлемнән. Ничә яшькә кадәр яшисең килә?
Менә аны уйлаганым юк.
Ә син бирелгән киңәшләргә колак саласың?
Кайгы ташуны китерә киңәшләр. Андый вакытта без кешегә киңәш бирергә ашыгабыз. Бу да начар сыйфат. Тыңларга кирәк. Кешене. Кеше сиңа шалтыратты икән, димәк, аның сөйләргә кешесе юк. Син киңәш бирергә ашыкма.